Nebati Iwerzhwa. Ha n'eus graet kemm labour ingal, ingal, ingal. Ah, m'eus anvet neñ. Piv oa bet bout 'maez gant o sakoz, piv he hent e laer, sreer, chimin.

Bon, re oa chom 'ba 'n ti ouien ket netra beneden n'eo ket gall mont kuit da Sune hein. Sed me mamm n'eo 'n ti kozh, me c'hoar oa bet chom 'ba ouzh tamet pe oa dimet, sed oa moain d'e loge bras ha d'hor tan ha d'hor tout. Sed oa deut du 'ba ti kozh me mamm.

Le lezher Pande gant lez-ben da roiñ lezher.
Ya,
patin trumm e vo, trumm. Ha ta vu, e donn biberon, bubé, n'avez jamais su, vu...
Peseurt mot e lardon bras, le biberon e brezhoneg?

Ha chantet gant Elis, gant bonne ronce. Oh, ma Doue, pevin ro Elis, eñ vit lakaet kalz din, eñ eo. Motru de ce son. Ha pevar oa i war Saozan? Ha pe oa, a e, bier brav oa le bon, c'hoaz, vi oa le rabrezl. Ya, ya, ya.
Bon, Herve Casse via Enzo vo a chom ar c'has-se e o straoù donc eno ent e Germa ba les zones commerce oa dav dezhe mont d'ar c'has-se. Bon Jean a vit kas atav e hent ne gehen dra d'ar c'has-se. Ha an deiz oa degouezhet noz 'oe c'hoazh.
Ya?
Oui, ken kler 'oa. Ha bon. Alan? 'Blam beta. Ba... D'ar Mars e oa o... une légende. O riche. Riche, yeah.
La, la, ma vallée oa vor o blantenn. Ya?
Gerke o ti- o- gerke o hent on a gir kina. Un dra zo digouek ha kalz tud. Mais, mais vrai, hein, vrai, vrai. Hag un dud jomé de, de droiñ ba o, ba o park pe ba o, pe ba o warm.
A blij ti lard lar vis dao euh, lak i dit war an tu gin? Ah, non, pe glean an tamm trouz deus uit merde, an merc'h e he de, de, de opel de. Ne sort warse ket ken. Met Jan o gred n'eus ket pet gwech tro d'ar park. E-kichen aman koz a gwesko ren biken. A ya oa-ti war da gadi e ren? Nann, nann, nann.
A-benn dont da gir en-dro a dao d'ezañ hen koz Karrez.

Brudoù dodron e frison e c'hoa bet met un dra 'm eus kelet a-leizh. Met klevet 'm eus un dra nek ha ma'z da kledenn o tud tud na dañset hon-de a oa difennet ga'r relijion hag a a... Ha n'o lañset e sor. Ya ha person 'oa sorser hag an dud 'oa saozanet

Bon, Alain e oa ket deuet 'nezañ football piv a oa e Gaerlea. Pe oa aet eo ba ba nen dont de Kerzorn ivez un tamm tamm ende m'o doa gwechall. Komañs

Peoc'h ar c'hez, mhm. o vit lakit uh, ar board a bev eo, oa o bern bugale, n'ouzh ket a oa aes pe no, pe oa, n'ouzh ket pet oa. Ha, ha glene ar c'hoar. Aussi, pe boa ni gwetin roun, Ariane, c'horz, e pet a...

Sac'h paske damm oa dour amatre. Ra ra d'e feu-follet. Ah ya!
Ya. Ha petra vez get doc'h les feu-follets e brezhoneg just war?
Feu-follet.
Attends.
Non. Via Michel e digouet via Michel Tom e digouet nra. Ner dreuz pont, pont, pas pont d'org, en pont... Pont-Kersalain, Kersalain, Pont-Kersalain, n'er dreuz ar pont, oa kroaz un tan bai velo, bet tan na oa, met de gaz, ya, peziñ gwevn ra an or, an or Kerefe an or. Lod a ra lutunoù deus ar ref, lutunoù.

Brogomp digouez ganen evit krog stern war ma, ma jup ar vamm.